Essalawmaleýkim hormatly tomaşaçylar! Her bir milletde ynsanlaryň kalbyna ornaýan sesler bolýar. Şo sesler biziň aramyzdan baky gidenden soň, şo sesler ýerini dolmak üçin täze sesler döreýär. Bu günki gün biziň studiýamyzda Atabaý halypaň ýoluny dowam etdirmegi özüne maksat edinen Pirgeldi Baýlyýew we sazandary Babamyrat Hudaýberdiýew. Hany göreliň, Atabaý halypany biziň aňymyzda täzeden dikeldip biljekmi? Pirgeldi jan, hoş gördük. Salowmaleýkim. Hoş gördük, Babamyrat. Sag-aman geldiňizmi? Aryp-ýadap geleňzok dälmi? Janyňyz sag, keýpiňiz kök, öý-hojalyk işleri hemme zat gül ýaly. Öňler aýdymçy bolmak üçin ussatdan tälim almak gerekdi. Hawa. Şu günki gün telefon, internet köp zadyň ýerini tutdy. Seň pikiriň nähili şo barada? Ussatdan tälim almak gerekmi ýa telefonyň üstünden hem ussat bolup çykyp bilersiňmi, meselem? Ussatdan tälim almak hökman gerek. Hökman gerek. Hökman gerek.
Ussatdan tälim almasaň, Näme üçin reýn? Indi bu gülüň ýöne bir roza bägüli. Bägüli diňe gül jagasy. Sen diňe şoň gül jagasyny gör, öwrenip bilýäň, görýäň. Sen oň köküni öwrenip bileň oňa. Oň iýmini köküni öwrenmek gerek. Pazarlap açylyp bileň ok, dogry dälmi? Ussat Meselem şu günki günlerde ussatlar bolmanam bu gur topar bagşylar çykýar. Aýdymçylar çykýar. Internetden öwrenýäs diýýärler. Soňky döwürde iskusstweniý intellekt zat çykýar, bu zatlardan öwrenýäs diýýärler. Ýöne iň soňunda seň diýjek bolýanyň ussat bolmasa türkmen aýtmyşlaýyn tanapy çüýrük dogrymy? Hawa şeýleräk bolýar şol hawa. Indi muňa şunýarrak soragymyzyň üstüne sorag gelýärde. Sen meselem ussat halypalardan tälim aldyňmy? Ýuw uruňa atabaýyň ury. Atabaýyň ýoluny ýöredýän. Atabaý bilen görşüp, buň bilen şägirtlik bolma saňa nesip etdimi ýa etmedimi? Ýok, nesip etmedi. Atabaý bilen görüşdim. Ýöne şägirt bolmak nesip etmedi. Ýöne arzuwyňyz bardy. Hawa. A sizi Atabaýyň ýoluna getiren zat näme?
Atabaýyň ýoluna getiren zat, kiçilikden bir üýtgeşik ses eşitdim kiçiräkde ama çaga bolan şu magnitofonda bar ya radioda. O kaset. O bar. Kaset magnitofonlar bar. Onu radioda goýberýärdiler. Onu şu taýda bir moşny bir saba, saba bilen atabaýyň aýdýan aýdymlary bar. Olam ýaryk gelýär. Biziň hem şular ýaly dört buşlak radiomyz bar. Şoň öňüne geçip Ondan Şeýdip höwes höwes aý dört ýaşda bar. Bä dört ýaşda tam. Aý dört bäş ýaşda şeýdip eýýäm şoňa üns berip okuwada gidemok. Tuweleme tuweleme.
Hawa. Diýmek dört ýaşdan bäri ýuwaşjadan aýdyma höwesiňiz boldy şondan bärem herekede geldi. Höwes bar.
Indi Atabaýa şägirt bolmadyk bolsaňyz. Hawa. Siziň meselem halypaňyz barmy? Bar bar. Halypalaryňyzyň ady bilen tanyş. Halypam Amangeldi Çerkezow. Aha. Jumamyrat Gylyjow. Hawa. Hawa. Şolardan öwrenýän, entegem öwrenýän, entegem gatnaýan, gatnaýan, hawa. Habarlaşamok, gatnaşýan, görüşýän paçti. Dogry. Iki günden, üç günden, gün aşadan görüşip, şolardan näme diýse, diňläp oturýan. Pata aldyňyzmy? Ýok, entek alamok. Berenoklar? Ýok, entek alamok.
Sebäbi nämekä?
Aý sebäbi. Ýetişmediňizmikäňiz ýa eliňizi açaňzokmy? Aý.
Ol el el açma el açmakdan a däldir ol ol ol. Onda ýetişmeýär. Ol adam ol adamlar o ol ol adamlar el açmak däl. Ýetişýän däldir možd. Jumamyrat halypa ara kän Atabaýyň yzyna düşdümikä diýýän. Hawa hawa. Şo kiçilik kiçilikden. Köp zadynam miras aldymyka diýýän patasynam aldymyka. Hawa patasynam aldy. Indi şu günki gün Atabaýyň ýolundan hereket etjek bolsaňyz elbetde birinji bilen Siziň pata almak üçin golýapaýjyňyz Jumamyrat halypa bolup durýar. Hawa, Jumamyrat bolýar, Amangeldi bolýar. Indi siz tüweleme seredýän Atabaý halypaň ýaşlygyny görkezip dursuňyz-da. Eýle-de, beýle-de sizden soraýarlarmy, Atabaýyň oglumy, jigisimi ýa nämesi, garyndaşlyklamy? Ol her haçanam soralýar ol. Magazyna gireýin, nirä tapawudy ýok, haýsy ýere baraýyn şony şony soraýarlar, ýa menden soraýarlar, ýogsam ýanymda ýöne ýoldaşlarym bolsa bulardan soraýarlar. Senden soramanam soralar olardan. Ataýyň nämesi bul oglan diýip. Oglumy zadym diýip soraýarlar. Oglumy oglumy diýip soraýarlar hawa. Meň özümden sorasalar ýok, ogly däl. Garyndaşlyk bar.
Ýok garyndaşlygam ýok. Garyndaşlygam ýok. Ýöne fanat bolup şoň. Ýöreýşinem aljak bolup, şoň hereketinem aljak bolup, şoň sesinem öwrenjek bolup. Hawa, göräýeň bir ýaşulyny berýäňiz. Hawa, şo
göwnüm galkynyp gidýär-de şol adam görsegem. Şumaçyl adam. Atabaý pahyr men gowy tanaýan aslynda. Ir döwürden menem edil fanadydym, edil. Aýdymçy bolup Nemedwä gitmedim welin, aýdymlaryny gowy görýärdim. Özünem ýakyndan tanaýardym. Şeýle bir süňksüz, ýumşak adamdy. Özünden näçe ýaş kiçilere-de agam diýip ýüzlenerdi. Şol ýadymda galypdyr, biz dagy kän kiçi, ogullary ýaly welin, bizi görse-de, aý, agam, şeýle-şeýle. Diňe agam agzynda. Şoň üçinem sylanýardam. Hormatlanýa adam il içinde yzyna yzam goýup gitdi tüweleme sizem tüweleme şoň yzyndan ýöräp gidip barýaňyz gelejekdede işjeňňizde üstünlik Indi bir esasy gyzyklandyrýan zat ba biziň şanly şowumyzy tomaşa edýän adamlaň hemişe bir şeýle bir soragy bolýa siziň döredijiligiňizden bir bölek bir parça oturan ýerimizde diňläp bilýäsmi haýsy aýdymly aýdyp bilersiňiz şu wagt.

Sag bol agam. Dilleriňe güller bitsin, elleriňe-de güller bitsin. Sag bol, seňem elleriňe güller bitsin, Babamyratjan, köp sag boluň. Şeýle bir sorag gelýär käwagt bagşylar üçin-de. Bagşyny bagşy edýän sazanda diýilýär, şoň bilen ylalaşýaňmy? Ýa-da sazandaňam goşandy bar, bagşyda talant bolmasa sazanda näme etsin, haýsy? Hawa, bagşyda talant bolmasa sazanda näme etsin? Ýöne sazandaňam roly ulumy ýa näme? Sazandaň roly hökman koneşno uly. Indi şu wagt siziň eden işleriňizden Pirgeldijan şeýle bir zatlary çykardyk, köpçülikleýin iki sany sazanda bilen köpräk işleşýän ekeniň. Hawa. Biri Babamyrat. Hawa. Ýanyňyzda tuweleme. Hawa. Birem Goçmyrat. Hawa, Goçmyrat. Hawa, şulaň ikisinden haýsy saňa güýçli sazanda bolup gidýär? Seň pikiriňe görä. Aý ony

Sen Goçmyrada şägirtmi ýa nähili?
Men şägirt däl, ýöne Ýöne ussady kabul et. Hawa, türkmende bir söz bar-da, akyl ýaşda däl, başda diýipdirler. Hä, o sizden ýaş Goçmyrat? Gaty ýaş, hawa.
Hä, ýaş oglan. Ýaş oglan, hawa.
Zehin-dä ýöne. Zehin, hawa, okuwly, tüweleme. Onam hökman ýatlap geçmeliler bu üşüli. Goçmyrat, hawa, ussat, ussat Goçmyrat. Indi bir ýakyn dostuňyz barmy aslynda? Meselem, gatnaşýan, syr alyşýan, syr berişýän. Hawa, bar. Ýakyn dostlaryňyz bardyr. Näçe sany okon? Aý, biriniň adyny-a bilýän. Biriniň adyny aýdyp bilýäňmi? Hawa.
Azat. Azat.
Azat iň ýakyn dostuň şeýdemi? Hawa, birinji klasdan bile-de. Kiçilikden bile. Kiçilikden, hawa, bile.
Şu wagt häzir Azada gijäň ýary-da sagat ikimi, nämi, şuwagt sýomka edip otyr. Hawa. Azada şu wagt jaň etseň, aladam çykdy diýseň, gelibilerin. Gelermi kära diýýän, jaň edip göräýeli. Aýlap görbilersiň. Aý, aýlar sowgat.
Aha, gromka goýup bir aýlap göreli. Bolýar.
Birden olam almasa diýýäň piri. Babamyrat seniň dostuňyň taýynda saňa-da gelýändir o sorag. Gromka goýmaly, hä? Gromka goýsaň gowy-da.
Gromka goýarsyň.
Bileli-le, näme diýýär, näme goýýar. Ýöne sesiň bagyň serýoznada görgin o hakykatdan problemam bar ýalak et. Bolýa bolýa. Oýun ýalak etseňä gelmeýa. Bolýa bolýa.
Giç bu wagt sagat almazlygam ahmal belki ýatan bolsa binjalygam a edýäs bolýa. Alýo.
Salowmaleýkim.
Waleýkim gurgun amanyň sag keýgim. Hawa Hudaýa şükür gowumy Azat ýagşymy. Ýagşy ýagşy. Gülýär aý. Sowmese bolýa.
Hawa söwäýme how. Seret Azat bir bir aladajygym çykdyda şu wagt. Şol hawa. Sroçno bir gelibilýäňmi. Nirä barmaly.
Berkarara. Berkarara.

Azat jan gijaň ýaryn alada da berdik biz şanly şowdan siňa jaň edip otyrys dostumyz pirgeldi şowda myhmançylykda şu wagt bir sen bir dosun barlap göreli diýdik welin bara sag bol taňyr ýalkasyn dert owo dertli gününde bara ylgap etişjek dosty ekeniň dost sag bol taňyr ýalkasyn meýlis meň adym işiň ugruna bolsun berkarara gelip kösenip ýörme dost. Boldy sag bol. Boldy sag bol. Berekkem şowuna işiňiz ugruna bolsun. Sag bol sag bol. Bol Azatjan sag bol taňyr ýalkasyn daway. Daway dost sag bol. Daway. Indi ýene bir zat bar. Köp soralýan zatlaň biri bada aýdymçy bolanda meselem seň Atabaý bagşyň ýolundan aýdýaň. Hawa. Diňe şoň ýolundan aýdýaňmy ýa başga ýollardanam aýdýaňmy? Başga ýolum Öwezgeldi tekede Şu düýbi Atabaýyň ogly.
Atabaýyň esasy halypasy diýip bilýär.
Öwezgeldi Tekäýew, hawa, o ýolunam aýdýan. Onuň nä toýçulykda gerek bolsa tansybalynam aýdylýar. Limonçygam aýdýar. Limonçygam aýdýan, hawa. Gerek ýerinde aýtmaly bolýar.
Şeýle bir zat bolýar käbir toýlarda. Hawa. Her hili ýagdaýlar bolýar. Toýçulykda adamçylyk.
Gowy halk aýdymy aýdyp otyrsyň. Sag bol. Gyzýaňda bagsy pesden ýokaryk galyp gidýä. Märeke öňüňde şu görüp oturan adamlaň ýaly märekeler öňüňde otyr. Yz-yzyna daýawdan daýaw belentden belent aýdymlar zakaz edip otyrlar. Arasynda gelip Limonçyk aýt zat diýenler bolýa.
Bolýa sakla tansawalyny, tansawalyny aýt men tans etjek diýýän bolýa ol. Men tans oýnasym, ýek özüm oýnajak, ýa halk aýdymam bolsa men tans oýnajak diýýän. Biri tans aýdym aýt diýýär, birem halk aýdym aýt diýýär-de onuň ikisi. Ikä düşeň, bu nähili galyp çykýar. Aý onuň ikisini biri-biri bilen gürleşdirip oňuşdyraýmasaň nädip bolaýdy o başda. Ýakadan tutýan ýokmy? Aý ýakadan tutman Beh. Bir gyzykly bir istoriýa bar. Aýtsana.
Toýdan siziň kän istoriýalaryňyz bar. Hawa, onnoň bir gün Bäherdeniň bir obalaryna bardyk. Aha.
Hawa. Bu bar. Ýaňky Perhat bar, Depçi. Aý otyrys bolýan. Aýdym aýdyp otyrys. Gül ýaly toý gowy gyzygyp otyr bolýan. Biri gelip. Garga diýip aýdym aýt diýýär. Be.
Hawa. Garga diýip. Garga diýýär.
Garga. Garga diýip, garga diýip aýdym barmy aýaslynda? Aý şeý diýip gelip yrsar ýa-da. Ak kepdeli boluberiýär. Ýagdy, ýagdaýy gowy-da, ýagdaýy gowy. O bir gezek geldi, gor-hörä köşe etdik, düşürdik, goý, haçan aýtjak-ow diýip ýene gelýär. Aha. Menem munuň ýüzüne seredýän, bu meň näme etjegimizi bilemzok indi. Garaz üstümize gelip dur, o diräp dur. Näme deli, näme deli. Ondan şu durnalar aýdymyny Gargalar, gargalar, gara gözli gargalar, gargalar jan gargalar şeýdip aýdaýdy ol näme deli dagy. Basam çykmazlar diýämi. Sen näli hereketde bolduň? Ýuwaşjyk bilen diýmediňmi? Muzykany polna goýberip, pritsepden düşüp. arkalygyndan.
Ýo, on ýaly. On ýaly suwçular bar. On ýaly men gaçyt gaçsam gaçyp giderin welin muň instrument ýanynda. Şonda wao. Nur Meredow pahyr. Hawa. Toýlara köp barýardy. O döwrüň hem döwür wagty. Her hili bag sazada-da sataşylýan döwürler. Käwagt şonda uzyn tansawalyny toýuň soňunda berip, ýuwaşjyk bilen pritsepden düşüp gitme häsiýeti bardy dagy. Ol öwlügiň hem başyndan her hili zat geçen-ä bilýän. Aý şeýtmeseň
Şo ýaňky diýenim-de, Ondan häzir muzykant mundan düşüp görgüliler öýe galýar. girersiň diýýär-de. Oýa muzykant görgüliler galýar. Hawa, şo muzykantlar galýar. Bularam, Hawa. bularam gidibilenok instrumendi we Ýeri bolýa, şeýle bir sorag geldi. Her dürli žanrdan aýdýaň diýýäň. Atabaýyň ugry haýsy žanr bolup gidýä? Meselem, şu wagt seň aýdýaň, köp aýdýan ugruň halk aýdymmy, rokmy? Nähili rok? Roklaram birnäçe görnüş bolýar. O, aý, şu rok stil bolup gidýärmikä diýýän meň öz pikirim. Bir rok stilmi ýa rokuň gapdalyna goşulýan sözem barmy? Jaz badyr gapdalyna, badyr bilen. Jaza-da girýärmikä Atwine aýdymy?
Halk aýdyma nemedilen-dä, öwrülen-dä, ýöne esasy şol Rock, rock stilde de köp aýdym. Dyk dyk dydys, dyk dyk dyk dydys, dyk şo-da. Hawa, halk aýdym diýäýýäs-de, Atabaýyň aýdymlaryny. Aslynda halk aýdym bolanda, halkyň içinden dörän aýdymlar bolýar. Atabaýyň özüniň döreden aýdymlary hem kän. Ýöne biziň düşünjämize görä halk aýdymy bolup gitdi. Ýöne klassik, ýene diýip žanrlara bölemizde roga girýär bolýar-da, dogry dälmi? Şeýle, oý, men-ä şeýle hasap edýärin. Indi bir şeýleräk bir sorag bar. Ina, Halk aýdym aýdyp dursuň märekede seni seredip otyr. Birem gelýär limonçik diýýä, biri ýene bir zat diýýä. Aý men sorasym gelýär rep aýdybilýäňmi? Şu badam Türkmenistanda ýörgünli gidip otyr repler. Rep
aýdyp bilýän.

Iňlisçe bolmasa türkmençe sanap berseňem bolýa Eminemden. Men muny sanap beribilmeýän ýöne özümçe aýdyp beräýin. A öz repiň?
Hawa.
Diňläli. Özümkide ýöne şonýalak. Boldy diňläli. Bize seň halk aýdymyň içinden rep aýdyşyň gyzykly.

öwüşgin berip, öz döwründe näçe ýaryp, ýaryp çykan aýdym-da edil. Indi şu wagt sen aýdýan welin bar, Atabaýyň žanrynda repem bar eken. Hawa-hawa bar, Atabaý birinji getiren muny. Näçinji ýylda aýtdyka? Meň bilşime görä segsen näçelerde, ýalňyşmasam, ýylyny bilemok, sen bilýänsiň ony. Menem toçna bilemok, ýöne şo segsen altynjy ýyllar, men şo dört ýaşlamda men, men indi şul, şul aýdymlary diňläp, şoňa Ýüregi ýüregime ýakyn görüp şo şony ýok o. Radýaň başynda diňlän aýdymlardan-da. Radýaň başynda diňlän aýdymdan-da şo segsen alty şo dört ýaş töwerek şeýleräk hasap edýän. Şuny Pirgeldi sen bar-a ýatlaýançaň hakyky meň kelläme gelenok onda Türkmenistana birinji repi getiren Atabaý bolýa-da. Hawa-hawa Atabaý birinji rep aýdan Atabaý. Tüweleme bu bir topar reperlerimiz bar Karol kim, zat, şun ýaly gürrüňler, kim birinji getirdi, kim ikinji getirdi, şun ýaly gürrüňler bar welin, onda şu taýdan nokat goýýar-da Atabaý Nokat goýýar, bu ol Atabaý, Atabaý getiren Türkmenistan. Dogrudan hem pikir edýäň, öňi ýog-ow bar rep. Ýok, şol.
Hökman şo kasetada ýa bir zatda ýazgysy saklanmaly şoň. Atabaý segsen altynjy ýylda şu repi aýdan bolsada Hawa. Türkmenistanda men arkaýyn diýibilýän birinji. Birinji birinji birinji hiç hili oňa söz ýokdur hiç hili. Ondan bu daşary ýurtda-da segsen altyda kän dälmikä edýän menä esasy rep. Hawa. Biz şu ýaňky Eminemiň aýdymlary ondan soň bir. Hawa şol şol şol şo şo döwür hawa şol Emin Eminem çykyp ugrady hawa şonda. Togsanlardan soň diýip bilýär.
Hawa olam togsanlardan soň bolýar hawa. Indi şeýle bir sorag bar. Känem sorag bilenem başara gelýäs, bagşym. Aslynda, Babamyrat sen gowy bilýänsiň. Bagşylar aýdym aýdanda arasynda çaý ugurtlaýar. Gyzgynjak çaý. Suw içseň näl borka, bagşym? Birhili eksen bar-a. Aý suwam. Birhiliräk birhiliräk toýlardan ondan repden zatdan her ýerden soraglar berdik welin wara birhiliräk ýüzüň çyzarýan ýaly görýän wara. Şul mineralny suw narzannyýa içip gördüňmi? Şeýle tagam ýumşak bokurdaňa diýä şeýle bir gowy täsiri bar diýip reklama edýäler. Içip görersiň.
Ýöne bilemok näderejede sen bir baha berip gör hany suwumyza.
Bu näme baržam bolýamy?
Şul mineral ýerden çykýan suw baržamyň özi marka. Bular narzan diýip markada. Ýöne ikisi şo aşak ýokaryk meňzeşräk, ýöne bul oňa görä ýumşagrak. Gowy eken, ýuwanjak howa, gowy eken. Näli çaýyň ýerini tutarmy ýa tutmazmy? Aý
çaýyň ýerini. Çaý geljek zat ýok. Gök çaýa diýer. Gök çaýdyr. Seret şeýle bir zat. Hawa. TikTok ýöredýän.
Hawa.
Instagramam ýöredýän. Aý.
Instagram ýöredemok. Häzir şu programmadan soň TikTokda böleklerini goýamyzda, bagşymyzyň hem, sazandamyzyň hem hemmesiniň TikTok sahypalaryndan belläp geçeris. Adamlar giriň, görüň sungatyny, gyzyklanyň. Görüň nähili talantlarymyz bizde Türkmenistanda güýçli talantlarymyzyň bardygyny aýdyşlaryny seredişlerini garaz gyzyklanýan her bir zadyňyzy tiktok sahypalaryňyzda görüp bilersiňiz toýdanam bölekler bar şeýle oturyşyklardanam bölekler bar şeýle bir sorag indi

Saňa meselem halypa esasanmy ýa-da prodýuser esasan? Halypa esasan. Halypa esasan. Hawa, hawa, halypa. Prodýuserligi özümem alyp gidibilýän diýýäň-dä, dogry. Muzykanda soradyk. Hawa. Muzykant esasan bagşy diýip, o taýda bagşy diýdim. Sen näme diýýäň? Ikisinde-de, ikisinden-dem gerek. Mysal üçin, käbir toýlara, oturyşyklara barýas-da, aýratyn özümizden tutýarlar. Käwagt barýas bor her hili aýdymçylar gelýä. Ondan sazlaşyp bileňok.
Hawa.
Ýa tona girenok. Ýa şony alyp gidip bolanokda dürs bir käbir bagşylar gelýä. Keýpine çalasym gelýä. Mundan şu taýda bara bir sorag bar Babamyrat bu lişni saňa. Indi Pirgeldä-de diýsem bolýa welin, indi lişni saňa diýýän. Bir gün gije Gijäň ýaryna çenli aýdym işläpsiňiz. Şeýleräk bir informasiýa geldi. Gaty gowy işläpsiňiz. Hemme zat gül ýaly. Ertesi gün hem şony toýa baraňyzda bir hil bir hilek bolup diýen netijäňizi alybilmänsiňiz. Bagşydan boldumy?

Oba toýarlykda, änewiň içinde, olam daşarda, sahnaň içinde, şemalam öňümizden. Bar. Oba. Oba aýdym aýdyp otyrsyň, ýa kümüşe nobat geldi welin, bu, buňam günäsi o taýda Illeri üşüýär. Düşünýäňmi? Owa. Il üşüýär-de. Owa. Şuma özüň eliň bola jüýüňe salýaň wah diýen ýylyny bilýäň-de. Indi men bir bir elim, bir elimi jüýüme salyp aýdym aýdyp bilýän. A muň iki elem işlemeli. Onnoň toý eýesinden bir hili närazylyk. Ýok, ýok, o toý, toý, toý eýesi düşünmedi. O taýda ýöne bir kuplet nemes dilli-de, şo taýda bolmajagyny bilip. Başga nämä geçip bilerin? O baş se temany üýtgedik göni başga aýdyma geçip gitdik gona. Sazlamaly-la. Hawa.
Indi Babamyrat jan şeýle bir zat bar. Şunýaly sluçy toýda başga nirede boldy sizde waka-ra kändir. Bir Bäherdenlemi bir ýerde ýagyşly şonýalyragam-a bir sluçy bolan ýaly. Bäherdende bolaýdy goý ýa. Hawa şu Bäherden hawa.
Hawa. Maňa jaň gelip dur. Aha.
Bir oturyşyga gelmeli. Onam Men toýa gitmänkäm öňünden aldym. Toýuň üstüni alamok men ony. Aňyrky jaň eden aýdymça diýdim, Men toýda Bäherdene barýan diýdim. Sagat on ikä gelseň bolýa diýdi. Sizem gijä galdyňyz. Indi men buňa nädip diýjegimi bilemog-a. O baran toýuňdan seni haçan goýberseler, şonda gaýdarsyň-da. Men muňa diýip bilemog-a, agam, meň oturyşygym bar, ýör, gidäýerlä diýip bilemog-a men muňa. Ýolam bar-da, Aşgabat yzyna gaýtmaly boldum. Indi näme etjegimi bilemog-a-ow. Märeke-de millet, oba-ýeriniň toýunam özüň bilýäň. Adam kän. Ow-ow.
Oňkam golaýlaberdi. Oňkam golaýlap gelýär. Olam jaň edip, olam jaň edip dur. Hudaý diýene Hudaý ýetirer diýýär. Ýagyş ýagdy. Ýagyş ýagytda bar-a bir hili, ony etjek diýip edip bolmaýar. Ýagyş ýagytda üstümizden suw geçdi. Hawa, göçme restoran, palata uly ýöne bilemok.

Instrument. Oda limonçyka dogurly diýäýdä. Owa, ýok, halkaýdym gidip dur. Instrumenti öçüribem bolanok, saklabam bolanok, diňe knopkany basyp tokdan sowurmasaň öçenok. Onsoň, onsoň buňa diýäýmdä, eý agam, ilaç aýtmasaň, bir zat aýtmasaň bolanok diýip, onsoň ahyry toý ýerine diýdim, aý. Toý ýerine diýip sazsyz aýdym aýtdyk şo taýda. Bir aýdym sazsyz. Agam blok ýat diýip bara şeýdip gaýtdyk o wagt. Blok getirip bereýin diýseler näme etjek. Aý. Aý getir diýäý meni ol başga näme etjek. Getir. Babamyradam oturşyga gaýtjak bol blogyny ýakaýyp durma. Gymmat dämi o blok ondan soň. Bir oturşykdan çykma-da.
Ýok agam ýakanok gaýym. Eý bilemok-a ýene hudaýjan öz sazlaýandyr-da o. Aşgabada gelençe iş däýdi. Gatyneme düşdüm, ýolda bar agam, ynanmarsyň. Instrumendi çekolyndan çykaryp, maşynda. Aýnany açyp, aýnany açyp, ýanka şemala tutup geldim-de instrumendi. Işledimi soňam soň?
Işledi. Bäh, ertesi gün iýýäm, ýa şo günmi? Ýok, şo gün oturyşyga baranda eýýäm işdedi. Aý, bärde bir zatjyga bar boluň, biz ony entek bileris. Şo gün aýnany açyp, instrumendiň ýarsyny şemala tutup, aýnadan. Bäh.
Şeýip guradyp, Bäherden gelýänçäm, indi gelip girdim, Bir Hudaýjan işi aýda-da diýýän aýaň ýat-da aňyrda ol. Bilýäňmi? Hawa. Tuweleme.
Indi şoň şanyna şu taýda ýene birje aýdym goýberäýlimi?
Näme aýdym aýdyp ýör? Näme haýsy aýdymy goýbereli? Ýaňy rep aýtdyg-a. Mähri-jemal. Hawa, Mähri-jemal.
Mähri-jemal, to, nana aparatlaryny taýyň. Hawa. Geçip çyk, dolulygyna Mähri-jemaly goýberelimi? Hawa. Bolýar, bolýar. Bolýar, bolýar. Ana onda Mähri-jemaly diňleýäs.

Hawol halypa aýdymňa diňledik. Daş etdiň sazandan senem. Gül ýaly birinji rep ýadyma düşmän otyrdy. Sen ýatlatdyň. Gelejekdäki nesiller üçin hem biler ýaly gowy boldy bu temamyz. Indi şul aýdym hakynda Näme bir waka bolup geçen ýer bamy, ýa gyzykly bir gürrüňiň bamy? Sazandam senem-ä hemişe bagşylar bilen gidip otyrsyň. Pirgeldi bilenem aýdan ýerleriňiz bardyr, başga ýerde çalan ýeriňem bardyr. Mähri jemal hakynda bir aýdy biljek zadyň bamy? Asoby neme däl ýöne şuny göräýmäne okaýmalýalak-da, şony özüň agzyňda gaýtalajak bolsaň ýetişip bolanok. Köp adam gaýtalabam. Ýok, ýok. Näçeräk wagt sarp etdiň bagşym muny gaýtalamana. Ýa dört ýaşdan bäri gaýtalap gelýäňmi? Men ony gaty gaty irden men şol gulagyma nauşnik geýip öýdäkilerem şat etmejek bolup mantfon bolsa ol öň ol tankistlerňki ýaly nauşnikler bardy aw bir wagt. Şul tankistlerňki ýaly nauşnik bizde bar ony saňa häzir bir salymdan berjek. Bolýar.
Şony geýip şeýdip Öýdäkilerem eşitmez ýala, hiç kime müşaýat etmez ýala goýdy. Gije-de ýatyp diňleýärdim şu Atabany. Hawa, men bary şu Mähri Jemaly ýatlanyňdan soň menem çagakam kän gaýtalaýardym. Sazandam diýşiň ýaly şuny gaýtalap bolanok dogrusy. Özüň aýtjak bolsaň diliň çolaşýar. Diliň çolaşýar. Şo Eminemiň ýagdaýam şondan öňe çykan. Atabaý neressäňem halypaň tüýs güýçli görkezen zatlarynyň tonlaryň galyp, düşüp, repe geçip, soň žanra geçip, şuny ýaly aýtmasy bu aýratyn ýol boldy-da. Indi saňa bir sorag bar agam. Biz obyçny şuny ýalak nemeden şuny ýaly peredaçamyzda, şanly şowda wiktorina, şuny ýalak oýunlar oýnaýarys. Sen meselem Babamyrat, Bir gezek, bir gezek sen gulagyňa nauşnikli muzika diňläp otyrsyň. Hawa. Bagşylar hem, sazandalar hem, esasan hem sazandalar bagşyň aýdyşyndan, agzyndan näme gürleýäninden, dodagynyň hereketinden köp zat bilýärler, dogry däl? Indi häzir Babamyrada şo nauşnigi daksak. Hawa. Sen hem birnäçe söz aýtsaň Babamyrat seň aýdan sözüňi bilip bilermi? Nähili pikir edýäň? Aý, bilibilermikä diýýän men. Barlap göreliň.
Barlap görsek. Hany bir nauşniklary alalyň-da onda. Babamyrat jan, muny geýýäň, muzykanam goýberýäs, bagşymam saňa birnäçe söz aýdýar, seňem şo sözleri dodagyndan okap bilip bilmegin. Aýdym, aýdym aýdaýynmy?
Aýdym däl, söz berýän men saňa, plan söz diý, plan söz diý diýän, Babamyradam bilmeli. Bolýar.
Hany indi ýöredikmi? Geýinmi? Hawa, muzykanam basyp goýber-dä, öçüräýme ony. Indi, hany Gurbanmyrat diýip gören näme bilýäňkä?
Gurbanmyrat.
Täzeden.
Gurbanmyrat. Gül.
Ýo, ýo, ýo, ýo. Täzeden.
Gurbanmyrat. Gurbanmyrat.
Wo muny bildi Gurbanmyrady bildi daş. Mährijemal.
Mährijemal. Mährijemal. Mähri Jemal. Wo Mährijemalam bildi. Maşyn.
Maşyn. Maşyn. Başlyk.
Ýok. Maşyn. Maşyn.
Maşyn.
Wo munam bildi wo tüweleme aňyrdan. Alma. Alma. Alma.
Alma.
Halmyrat. Ýo Halmyrat da Alma. Alma.
Alma.
Akmyrat. Ýo ýo ýo Akmyrat da Alma.
Alma. Alma. Alma.
Wo Alma.

Ýaglyk. Ýaglyk. Ýok, podskazywt etme, näme diýýäň? Ýaglyk. Ýalyk. Aý, sag. Remezan.
Remezan. Remezan. Hemme zat.
Remezan. Remezan. Hemme zat birlikde.
Remezan. Ay sağ ol. Bildiň hemmesini. Sen bir yza galdyň. Yene bir. Ayr ayr.
Şampay şampay.

Bä wiktorinamyza dyndyk. Daş etdiňiz aýdýan bara şeýle bir sazlaşykly ýörýäňiz şoň üçinem begenýän ýöne Babamyratjan saňa bir sorag bar hälden üns berýän bolýyn bara birhili aýagyňy şeýdip hereketlendirýäň. Aljyraýaňmy ýa-da näme bilemok, endige görä bulagyň aşagynda şo pedaly basyp dursuňmy, şony hälden soraýyn-soraýyn diýip sorabilmän otyr. Bul endikmi ýa-da näme bul? Ýa toýda zatda-da bir şon ýaly sluçy bolan ýerler barmy, nähili eken? Ýok, bula prosta endik. Pedala basylýan endik. Hawa, pedala-da basylýar, ýöne şeýle-de, diýdem, öwrenişip durun, ýöne toýa däl bir Oturyşykda boldy ýöne. Aha, nähili boldy? Waka ara kändir sizde? Hawa, şu
täz zamanda bir öýüň içinde çalyp otyryn. Ondan Türkmenistanyň halk artisti Hajy Ýazmambedow geldi. Tüweleme.
Hawa, halypamyz. Ýanynda çalyp otyrsyň. Hawa, geldi.
Indi bir elim, aýagym saklabilemok. Bir zat diýäýjek ýaly. Bah!
Şon ýaly.
aljyradýa-da olar. Beh, sazla bilmen öýdüp aljyraýaňmy, nähili? Çalyp otyryn. Ýa birinji sapar çalşyňmy, Hajy Ýazmyradow? Ýok, öňem çaldym.
Restoranda birküç gezek gabat geldim men. Gowy. Şu aýagym saklajak bolýan-da, elim bile basybam aýagym nemedi bilmedim-dä, şu öwrülip, yzyna öwrülip bir zat diýäýjek ýaly-la, zadam diýenok, gül ýaly gidip dur. Adamçylygam gowy bolmaly Hajy. Gadyr ýaly. Hawa adamçylygy gowudyr Hajyň gowy. Azar berýän ýeri bolmanda. Ýok ýok gaýdanda sag bolsun sagbollaşyp hoşlaşyp diýen ýaly ugratdy. Buruş bilem hiç zat diýenogam gül ýazjak gidibem dur.

Şu neme diýýäler-de pylan bagşy legendalar adamçylygy gowy däl zat diýýäler-ä men känsi bilen toýda gabat geldim i bir gezegem Aşgabat birinji parkyň içinde şoňa tutdular i bir gün galanda-da halypa Akmuhammet Saparow gelýär diýdiler ondan Alyp çykarsyňmy? Hawa, alyp çykarsaý, bolar, bolar, gül ýaly bolar. I, o günem bir zad-a bilemok, nämä gaharym geldi, nerwnsirip gitdim, bardym, aýa bir zat diýse, şundan gep alyp galmaýynlaý, her kim şu adamçylygy gowy däl, gowy däl diýip bilýärler-de halypa Ahkon Saparowy. Agyrrak diýýärler-dä. Hawa, agyr bir hili, bir zat diýseň ýüzüň ýolup goýberýär diýýärler-dä. Aý, asyl bir hili sungat işgärlerine Nemede bolaý ýa-da Sungat işgäri güýçli, ondan islegine görä ýetip bilmeseň birden diýip goýberme zatlary bar, şondan pikir edýän Zamyçaniýa ederin, hawa, zamyçaniýa ederin, hawa. Hawa, ol soň äs gerenok diýdiler diýip eşitdim-dä, men öň bir gabat gelen adamymam däl, halypa bilen-de. Ondan, aý, bor-laý diýdim, häzir barsam bulam bir zat diýäýse, Diýip, öz ýanymdan pikir edip, şo was-wasa düşüp ýörün-ä şony ýa halypalar bilen gabat gelsem-le. Sag bolsun, ýaňky toý gutardy ol gujaklap, ýaman gowy adam eken-ow. Ýo, dogrudyr.
Ahmet Saparow bar-a. Il adamlary olar.
Ýöne diýilýän gürrüňler diýjek bolýan bir ynanybam ýörmeli däl eken-ä, ýanyma Ýo, ol-a elbetde gör, eşiden deň bolmaz, gören göz bilen diýýär. Hawa. Özüň öz nemäňde, tejribäňde geçirmeseň diýilýän zatlar bilen bar-a, birini Günäkärler hem bolmaýar. Sag bolsunlar halypalar. Ýöne diýiläýenler gürrüň eken ol. Ýeri bolýa saňa şeýle bir sorag bar. Eşdişime görä seňem ära bir iki sany dostuň bar eken. Gaty gowy dostlaň biri Tirkiş Bäşimow diýä, Selim Çaryýew diýä. Ikisem gowy dostuň diýdiler şeýlemi? Hawa aýdymçy oglanlar. Aýdymçy oglanlar a. Bulara jaň etseň näderkä? Wagtam-a giç, ýöne olaram toýdan ýaňy çykan bolsa, entek-ä ýatan däldirler. Ýaňky ýala problemam çykdy diýseň näme edýär? Problemam çykdy diýsem. Işim bar diýäýermikä? Diýemok, jaň edip göräýmesem. Hany barlap göräý, edil şonuň ýaly aý bir aladam bar, problemam çykdy diýip. Haýsyna jaň etjek? Bäş info jaň edäýeli. Aýlap göräý. Birinji. Agam, gaty alada berýän däldirsle? Ýok, näme?
Alada.
Bir aladan problema.
Hawa, gel. Ýok, ýaňky ýaly berkarar zat çagyrdyma, şoň ýaly bir zat diý. Berkararyň ýanyna gel bilýäňmi? Şäher merkezi-dä şol.
Alýo. Howwa, agam, gowmy? Tikgim gowmy, dost? Gowy, gowy. Sag bol, dostum. Sag bol, sag bol, dostjan. Siziňkem. Tikgim nirde? Heý oba düşün haňňa çyryp çykmaý. Hahahaha tüweleme oba düşdüňmi.
Tejenli. Nurýagdy Tokgaýewiň ýegenjigi.
Näme aladam boldy diýip sorady. Tejende de amma gel bilmeýär. Tejenden gel bilýär man bu. Kim? Salam.
E bir meselejik bardy welin gaýdybilmersiň bu gün Tejenden. Haçan? Şu günlaý häzir gaýdybilmeýäňmi? Howalaý. Bir sen gerekdiň-dä şu wagt, saňa diräp galdy ol. Gün bir sagat ýol-da şu. Bir sagatda gelip ýetişseň ýaman gowy-da.
Bir sagatda gelip ýetişseň ýaman gowy. Hawa.
Hum? Gaty sroçno şu. Gaty sroçno dartyk diýen, diňe sen gerek şu wagt, gelmeseň bolanok hiç ýeri.

Ber ber maňa.
Mehmet Tükgin bir minut. Aýlaýyn. Aýla.
Başagaý bolup oňa muňa jaň edip durmagyn geljegini bildik boldy. Tüweleme Tejenden gaýtjak dostuňam bar eken how. Ýa bular. Gowulaý.
Alo. Türk salawmaleýkum. Aleýkum essalam.
Gowmy ýagdaýlaryň, bar ma olyň? Sagaman işläp ýörsüňizmi? Gowy ýaşaýan.
Türkistan gijäň şindi sen bimaza etdik. Babamyrat bizde bara şanly şow gepleşiginde myhmançylykda agam. Şanly şow gepleşikde myhmançylykda diýýän Babamyrat.
Babamyrat hawa.
Hawa. Ba, Babajan Babamyrat dostuňyz. Şu wagt dostularynyň birine jaň edeli diýdik-de, gaty bir aladam bar diýip bolýn. Tejenden geljek dosty bar eken, dostum, sag bol, Taňryýalkasyn. Haa, dogry, dogry. Sen oňa-muňa jaň edip, maşyn gözläp aladalanyp ýörme, hemme zat gowuçylyk diýip aýdaýyn diýdim. Haa, dogry, dogry, bolýar, bolýar. Babamyrat jan, suw iç. Suw iç.
Aladara galdym welin wara dost dostun aýnasy diýipdirler dostum. Tejenden bir sagatda gelip ýetişjek dostuň bar eken. Şeýle dostlaň gurbany benim gurbany diýýärä. Allajan şonuň ýaly dostlardan aýyrmasyn Tirkiş Bäşimowyň hem ömri uzak bolsun jany sag bolsun işlerinde üstünlik Allajan. Bagşym saňa şeýle bir sorag bar. Ondan siziň kän wagtyňyzam kän alyp durjak däl. Indi gepleşigimizem uzaga çekip ýadatmaly. Tomaşaçylaram görende bir gyzykly zatmy, gyzyksyz zatmy diýip geçip gitmezler ýaly. O soragy saňa berjek Babamyrat ýöne oňa jogap bermeli däl. Bolýa.
Saňa üç sany popytka näme bir zat görkezjek şunda näme bar diýip. Üç sany popytka berýän. Üçüsinden bilseň ina Narzan, Nataktari, suw zat getirýän sponsorymyzdan saňa sowgadymyz bar. Bärýä. Şu çemodany tanaýaňmy?
Aý, çemodan, kak çemodan näme? Şuň içinde näme bardygyny bar-a Pirgeldi jan, menem bilemok. Hawa.
Biziň bir şeýle bir Prodýuserimiz bar. Gepleşigiň aralarynda bir zatlar oklap goýberýär. Parahat adam. Hawa. Şu adam bir ýerlerden tap bir zat getirdi. Siz ýok wagtyňyzy goýdular. Bagşymyzdan şuny sorap ber diýip. Tomaşaçylarymyzam gyzyklanýamyşyn şunýaly zatlara. Men bar-a şuň daşynda şeýle seredýän-ä, şu zady. Ana, şu çemodan.
Hawa, şu çemodan bar-a. Eýýäm Babamyrat ýylgyryp otyr, bilýä. Ýa-da baýan şu, bilemok, adyny toçny bilmok, ýa garmon. Üç sanatlap aýdyp. Üç sanatlap aýdyp bilýän. Ýa, seret şol. Opş, opş maýdanada şu elde çalynýan zatmyka diýen şeýle. Garmon ýa baýan näme? Garmon ýa baýan. Baýan, hawa, näme diýilýär şoňa? Men içinde näme bardygyny bilemok, dogry jogap bolsa dogry diýiň, ýalňyş bolsa ýalňyş diýiň.

Indi şul aýdýan zatlaň bar üçünden biri. Ýöne men şuň haýsy atlandyryşyny dogry bilmegim üçin Babamyrada sorag berýän. Babamyrat, näme diýip atlandyrylýar bu? Baýanmy, akkordeonmy, garmonmy? Akkordeon.
Akkordeon, hä?
Akkordeon.
Üçünjisi akkordeon-da. Bar.
Özem agam. Gaty köne zat o özem. Seň modeliňem retro. Käbir ýerde segseninji ýyldan geldiňmikäň zat diýýändirler baran ýerleňde dogry dämi? Ynha saňa danym prodýusermyzdan retro sorag gelipdirde. Işleýän eken özem babalar. Göni bir iki sany kyn çalyp görübilermiň? Manak göreliň. Ýöne men saňa bir zat aýdaýyn, Magşym. Hawa. Edil sen ýaly göremden men bildim, sebäbi öýmüzde ul akkordeony şuň ýaly gaby bilen durýardy. Daş, daş, daşy meňzetdi.
Daşy meňzedi-dä.
Daşy meňzäp gitdi-dä.
Hany Babamyratjan, näme hem çalyp görjek onda? Boldy. Ýok, şo-da ýetik bize bara işleýşini görelidik, ondan bir owadan heň zat çykaryp bilmezligiň ahmal, bular indi ýadygärlik zatlar daho, düşýäňmi? Indi şeýle bir sorag agam. Atabaýyň ýolundan gitdiň. Hawa. Atabaý halypa Öwezgeldi Teke halypaň şägirdi diýip Hawa. Ýöne Atabaý bir döwürden soň öz ýoluna geçdi we öz yzyny goýdy. Hawa. Mysal üçin siz Atabaýyň heňinden şu wagt gidýäňiz-ä ýolundan. Hawa. Öz ýoly bar, sizem oň ýolundan gidýäňiz. Indi diýeli bir epes wagt geçenden soň, meselem, öňki halypaň ýoluny sypdyrman gitmek bilen Hawa. Şägirt halypadan ozmasa kär ýeter diýýär. Nähili, ozarsyňmy ýa özüň başga ýol çykarmak maksadyň bar? Aý, ozaryn-a diýibiljek däl. Ozulmaz-a?
Aý, ýok. Asyrda bir gelýän magşylardan ýa-mı? Aý, ýok, şu asyrdan daş bir üç asyr, bäş asyrdan bir gezek gelýän olar. Kän ýurtlarda-da.
Hawa, kän ýurtlarda.
Möhürini basdy dahy o halypa. Hawa, hawa. Diňe bir Türkmenistanda. Edil.
Mož şoň şoň ýolundan ýöräp edil ýöne on ondan daşlaşyp bolanok. Şo ýoldan daşlaşman et şoň şoň ýolun dowam edip edi gapdaljygyndan ýöne edil şoň heňine ýöne aýdym döredip döredäýmesek howwa on Şu wagt döreden aýdymlaň barmy şo heňlere ýakyn? Aa. Ýok.
Indi ýöne maksadyň bar. Maksadym bar.
Işleýäňizmaý Babamyrat? Ýa arzuw hyýalmy paka? Işleýäs, säniň bara nähili? Entek ýüze çykarasyňyz gelenok, taraşlap otyrsyňyz-da, dogry däl? Öňki zatlaň yzyndan ýetip bolanok. Şo-da ýetik bize edýäňiz. Kemine şahyr Magtymguly hakynda soralanda bir zat diýipdir. Magtymguly edebiýat äleminde diýipdir, bugdaýyny orup gitdi diýipdir. Bize diýipdir, hoşasyny çöpläýmek galdy diýipdir. Seň diýýäniňem şoňa gelýär-dä, dogry dälmi? Magtymguly hakynda Keminäň diýen ýogsa Magtymgulam Keminede klassyk şahyrlarymyz diýip gidýär-dä. Keminäňem öz aýratyn gowy şygryýetleri ba welin, Magtymguly hakynda sorapdyrlar şeý diýip welin, Magtymguly oragyny ordy, bize hoşasyny çöpläýmek galdy diýipdir. Ylalaşýas. Bizem, bizem şoňa, şo, şo. Ýöne bir zadam bar-da, bagşym. Atly wagşyň kölegesinde galsaň, aýratynam ýol özüňçe-de döretmeseň, ýene-de seni Atabaý we Atabaýyň heňi diýip bilner. Hawa-hawa. Atabaýyň kölegesinde ýitip gitmersiňmi? Ýa-na şeýle bir sorag goýaly, Baky yz goýasyň gelýärmi? Ýa-da şo ýoldan şöhratlanasyň gelýär.
Şo ýoldan şöhratlansamam yrza.
Şo-da ýetik diýýän. Hoşatyny çöplesemem bolýar diýýän.
Hoşatyny çöplesemem bolýar. Şo bolýar, bu bolýar. Aý, bolýar. Bu-da bir gowy zat. Bu-da bir gowy zat. Ýaşuly halypaň yzy ýitmesin. Şeýle bir halypaň yzyndan aýdym aýdýan kän. Hawa. Bir däl, iki däl tüweleme ýaş oglandan bu soňky döwür gyzýarlar. Öz deň-duşlaryňyz sizden ulurak, sizden kiçiräk, indiki gelýän ýaşlaryň içinde-de bar. Mama. Şulaň içinde seň pikiriňe görä iň ýakynrak barýany kimdir diýip bilýäň? Özüniňem halypaň iki sany ogly ikisem aýdýamyka diýýän aslynda. Oň daşyndanam aýdýan kän.
Aýdýar owo aýdýandyr ýöne aýdymlaryny doly we dürs ýerine ýetirýän Jumamyrat. Indi ýaşjaň içinde diýende Jumamyrat dagynyň özi halypa boldy da Jumamyrat. Kuwat bar.
Kuwat.
Atabaýyň uly ogly Kuwat. Kuwat gowy aýdýar. Kuwat gowy aýdýar Kuwat. Söz ýok Kuwada. Öz oglundan başga göreňňe görýäniň barmy? Ýene-ýene ýaş oglanlar bar. Ol Bada ýöne esasy şo kuwwat gowy. Hemme kişi özi bolup bilenok-da. Hemme kişi hem özi bolup bilenok. Bir toýa iki sany şowry ýoldan gidýän adam toýa çagyrylanda nähili bolýar? Goşulyşyp aýdybilýärmi? Aýdyp bilýär goşulyşyp, hawa.

Udarnikçiňmi? Hawa.
Depçiň.
Hawa.
Perhat ady dogry dämi? Hawa, hawa, Perhat.
Şu Perhatsyz, Perhady köp toýa bile gidýäň. Hawa, hawa.
Perhatsyz
gitseň nähili ýeközüm? Gidesiň gelýämi ýa Perhat bolmasa, Aý, alaly-laý şuny, dep bolmasa bolanok, udarnik diýýäňmi? Ýa Perhadyň ýerine başga birini alaýasyň gelýämi käwagt? Adamçylyk tarapyndan gaharyň getirýän ýeri bamy? Aý ol ol bar-a sazanda bilen bag. Podwalýit edýän ýeri bamy, ýokmy? Sazanda bilen bagşyň aralygynda käwagt o nime bolýa nädek raznaglasýa. Hawa. Türkmençe indi hawa doly nime demokda raznaglasýa bolýa arasynda. Käwagt bolýa sögüşýäňem. Käwagt bir hepdeläp, iki hepdeläp gürleşmänem gelýäň. Bä. Şolyk aralykda toý düşse näme etjek? Aý, şolyk aralykda toý düşse. Gürleşmän çalaýaňmy? Jaňa, jaňa diýip ýer ýaraşan diýäýmeli orda. Sms ugradaýmaly.
Ýa jaň edýä, ýa maňa jaň edýä, boldy, şoňa-da belli et diýä. Hawa. Hawa, şo osnonoý sowmestnyý iş zat-da. Uje neme-dä bir toýa barsak, sen eý,

Ýo, men oňa diýip diýdigim däl. A, Asyl şeýlemi? eşegem bolsa öz ýagyň ýagşy öýdüp.
Şu taýyny bölek alyp men Perhada ugratjak. Ondan bir hepde, on gün, bir aý ýala gürleşmän gezip bilmegiň ahmal.

Alýaň öýde zatda düşendiň ma. Hawa hawa. Ondan. Repetisiýa.
Normalny hawa repetisiýa obstoýaçelstwada spokoýno dawaý dawaý ylham geldimi dawaý dawaý şuny ýala baş salyň laý zat diýip başlanýandyr da dogry däl mi öýde swobodnyrak wagt.
Şu wideolaryň içinde bir şuny ýala diwara. Prostin bir zat çekilen wideo bar. Hawa.
Şony näme üçin çekdiňiz? Ýa şo retro ýagdaýda meselem arkanda ýadyňa düşýärmi? Öň toýlarda haly asyp bagtly boluň zat pagta bilen ýazylýar. Şo tip bolsun diýip etdiňizmi?
Ýok ol ony ýaly däl ol.
Ol
Meň öýümde geçilýär asnawna repetisiýa. Şol meň uly jaýym. Ol şol ullakan aýna şol.
Ha, aýna ýüzüň ýapylan. O, aýna ýüzi ýapylan o. O näme-de? Yzymyzdaky bar-a, şu gök, gök dämi fon ýalak bolup. Yzymyz o. Men Kemtik bir sahypaň bor, dünýä batyr, şoň gabat geldim. Ol ýok, ol özümiz tutamyzok, ol ullakan aýyn, ol meň öýüm ol. Şu kommentariýalarda zatda sorag gelmedimi, prosti. Aý ol kommentariýalaryň hemmesini aýdybam bolmaz, her hili her hili kommentariýa gelýä hawa, her hili kommentariýa gelýä, güler ýeri bar-a. Hawa, bir kommentariýa gelipdir, şumat sözüň agzyňda-da bir gowy kommentariýa gelipdir, hawa. Öwlüýäň müjewür diýýä, Atabaý diýýä. iki günlük uwalniýeniýa goýberipdir öýdýän diýip. Sen aýdyp otyr. Hawa, Azana şon ýaly kommentariýa. Halypa meňzedipdir. Hawa, hawa. Gaýtam hyjuwlandyrandyr-a ol. Her hilje kommentariýalar bar. Bir ýylgyrdandyr ol.
Hawa.
Tomaşaçylarymyz, şuny görseňiz, iýmynda Pirgeldi üçinem, Babamyrat üçinem gowy-gowy kommentariýalary ýazyň. Iň gowy kommentariýa menden liçni sowgat bardyr. Nähili, çozduralymmy ýaňky ýala kommentariýalar bilen? Çozdur, çozdur.
Iň soňky soraglaň biri. Men ýaşrak döwrüm bir dostum öýlendi. Bagşyň adyny aýtmaýyn. Hemme zady pul-suly berildi. Muzykantlary geldi. Toýunda çalyp başladylar. Ýöne bagşy ýok. Waý. Bagşy ýok, muzykantlar geldi, pulunam öňünden alnan. Bagşy ýok bular çalyp bassa zat etdi bir aýdym iki aýdym indi gelin bilen gyz toýa çykmaly bolupdy bu ka bagşy ýok. Ondan bolmady obadan öz klasdaşlarymyzyň biri bardy obada toýlara zada gidýän muňa haýyşt edip olam meň klasdaşymyň gullukdaşy gaýrat et gaýrat et bilen ony çykardyk olam seň diýşiň ýalak muzykantlar bilen ylalaşyp bilenok bul käwagt Ol aýdymdan ol aýdyma remix ýaly geçýän ýerleri bar ol muzykant kowalap bilenok muny sazanda onnoň muň bile toýa gidýän sazandasyny getirdik şol iki arada başagaý bolup bulam onnoň geçip bulam çaldy muzykantlaram çaý içip oturdy Diýjek bolýan zadym indi toý eýesi närazy, öýlenip oturan oglan bagşy ýok diýip pritseba çykmajak bolýar, o wagtlar pritseba çykýardy gelin gelip, aý eýtdik beýtdik gaýrat et muny mündürdik dar çözdükdä dostlary biz. Iň soňunda toý gutardy, muzykantlar näme diýsin habarlary ýok bagşy gelmändir. Bizem näme diýeli puly berildi. Indi muzykantlar biz çaldyk diýýär bagşam ýok, gürleşilenem bagşy bilen. Seň sazandalyk tejribäňde Meselem, Pirgeldi bilen giden ýeriň bolsun, başga bagşy bilen giden ýeriň bolsun, şuny ýaly sluçy boldumy, Perit udaram galan ýeriň boldumy? Boldy. Boldy. Şuny ýaly sluçy. Şuny ýaly sluçy boldy. Ýaman erbet zat şony ýalak bolanda, bagşyň ýerine-de jogap beribileňok, dogry dälmi? Has gowy neme taraby, men almadym o toýy. Ýok, o Şo ýaňky oba bagşy oglan Bagşam özan ýa-da diýip, o. meni tutdy, grupbany tutdy, pulumyzy berdi, ýöne özi gelmedi. Özi gelmedi. Onnoň sizden kesjek bolmadylarmy, pulumy gaýtar, näme, azar Ýok, bermediler şuny ýa-da? ýok, biz gül ýazjak oturdyk, çaldyk, şo Ýedi Wolk gelýärkä, o dostuny getirdi, o tançyny getirdi. Şeýdip sowgat. Şeýdibem. Biziň, biziňki ýalak bolupdyr. Hawa, şo siziňki ýalaňak boldy-da, hawa.
Indi Pirgeldi bilen toýa gideňde, bagşylar öňünden alýar-da bilýäň. Onnoň size sagandalara belki toýdan soň berýär. Muny Pirgeldi bilen gideňde şonýarak alybilmän, toýdan puluny alybilmän galan ýerleň bolýamy? Ýazga zada soň berer zat bolýadymy? Pirgeldi seretme sen Babamyrada tarap. Seredemok, seredemok.
Ýok, onýaly bolanok. Mysal üçin käbir toýlar bolýa haýyş edilýä. Ýok o düşnük Gülba. Oňa gidilýä.
Oňa başga aýdylýa.
Ýa käwagt puluny berip goýberýä saz alman alýa azrak bolsa üstün sazlaýa onda. Özünden sazlap goýberýä. Garaz närazy edenok.
Närazy edenok.
Ýok. Şolam bara bagşyňam abraýyny galdyrýan zatlar.
Pirgeldi sen şuny ýalap toý Otkaz edip ýa barmadyk ýeriň bamy? Ýok.
Toý alsaň hökman barma. Hawa, üstüne toýam alamok. Toý alsam üstüne toýam alamok. Ýa mysal üçin bäş manada aldym şu toýy. Ertir.
On manat getirseler. Ertir ertir gelip men sekiz manat berjek. O toýuň otkaz etde gel meň toýuma diýse men alamok o toýy. Ola kändir diýýäňmi?
Hawa ol bolýa şonýa goşa düşýä gelýä. Şonýalak bolýa.

Hawa.
Bolupdyr ata kes ogly halal ya inşallah ogluňam belki gepleşiklerde diňläris belki görüşeris belki gürrüňleşeris.
Meňzeýäň zat diýdiňä men hem käýnire Alla baryp gitdim Atabaýyň ogluna
Şeýle bir sorag bar agam.
Biz şanly şowy meselem Türkmenistanyň içinde Diňe bir aýdymçy däl, her bir talantlar bolsun gürrüňdeşlik geçirmek we täze talantlary ýüze çykarmak maksady bilen başladyk. Inşallah her professiýadan her hilek adamlary çagyrmak islegimiz bar. Indi size şeýle bir sorag, şanly şowy nireden bildiňiz, nireden habarlaşdyňyz, nireden gördüňiz? Ana hal gepçi maňa Perhat. Oňa şol. Tiktokda görüpdir, ooo ýa internetde görüpdir, onda maňa maslahat saldy, sala saldy şunýalak şowa. Şoňa baraly. Belki gürleşip göreli, belki bolar. Bizem gatnaşyp bileris diýip. Soň şeýdibem geldik siziň ýanyňyza. Nähili, gowumy, normalny geçdimi? Hawa, gyzykly geçdi.
Men-ä ýadamadymam, hawa. Ýadamadym. Birnäçe aýdym aýtdyk, diňledik. Bilbil owazyny diňledik.
Babamyrat jan-a gowy edip çaldy. Hawa. Ýöne Babamyradyňam meselem ýaňky eli zat sowamaz ýaly ýerimizem ýyljyk. Hawa.
Ýaňky kümüş diýdikmi? Kümüş. Kümüş altyna öwrülmez ýaly sazladyk. Pejem gapdalyna goýduk. Hemme zat normalny näme Babamyrat jan? Gowy geçdi-ä. Men siz bilen Söhbetdeşlik edenime örän begenýän, minnetdar Menem size. begenýän.
Şeýle bir gyzykly söhbetdeşlik bolduda, meň özümde sorasym gelýän zatlar boldy, tomaşaçylaryň sorasy gelýän zatlary soradyk. Allajan näme işiňizde üstünlik, maşgalaňyzda abadançylyk, yrsgal-döwletiňiz kän bolsun. Döredijilik ýolunda danym ýoluňyz gös-göni, hoşadan bugdaýa çenli galyp gitmek miýesser etsin Allajan. Agam senem nesip bolsa Atabaýyň ýolam bolsa gapdalyndan ýene bir şahy goşmany arzuw edýän saňa. Nesip bolsa Belki Allajan. Allajan Atabaýyň ýoly dogry gapdalyndanam bir şahajyk goşyp gitseň ýenedänem hasam baýlaşjak şol ýollar. Baýlaşjak hawa. Hawa inşallah ýaňky işläp ören aýdymlaryňyza Babamyratjan ýakyn günlerde garaşýas. Belki Allajan hit bolsun. Nesip Bizem bolsa. elimizden gelen näme kömek bolsa Biz Türkmenistanyň seredýän tomaşaçylaryna ýaýratmak tarapyny alyp gideris inşallah näme elimizden geldigiçe. Gara toýda görşeli agam. Bolýa. Toýda duşaly şeýle minnetdar size. Bolýa sag boluň taňry ýalkasyn. Ömrüňize ömür goşulsyn. Biz şuň bilen şany şou programmamyzy jemleýäs. Mundan soňam haýsy ugurdan, haýsy kärden adamlary çagyrmaly diýseňiz biziň kommentariýalarymyza ýazyň, biz muny göz öňünde tutarys we gelejekdäki şou gepleşiklerimize alarys. Kemçiliklerimiz bar bolsa, tankytlaryňyz bar bolsa hemmesini ýazyň, iň gowy kommentariýalara sylaglar bereris. Myhmanlarymyza-da biziň hemaýatkärimiz bolan Narzan we Natahtaryy napitiklerden öýlerine gül ýaljak edip Sowgatjyklaryny salyp goýbereris. Allajan içip görüň, belki gaýnag suwuň ýa-da gaýnag çaýyň ýerini tutmag ahmal. Mineral suwdur agam. Nesip bolsa. Hoş sag boluň, Taňryýalkasyn, öýüňizde abadançylyk, biz bilen galyň.